Ýutub Mirasym kanaly. Halk tutuşlygyna ýaraly bolan adamlary, ýaradar adamlary diri galanlaryny halkyň içine getiripdirler, galanlarynam ýerläpdirler. Şo wagt galan ýaşuly adamlaryň hemmejigi Oglanlara tabşyryp eli ýarag tutýan şo wagt goşun höküminde eken türkmenlerde. Hök şu barýanky uruş bolan ýerden ýaraglary ýygnap alyp geliň diýip aýdypdyrlar diýýär. Biz ýaragsyz öz başymyzy çarap bilmeýäs. Şol wepat bolan adamlaň iki tarapyndan hem näme alybilen ýaraglaryny alyp. Düýelerine ýükläp, bu adamlaryny göçürjeklerini bilipdirler diýen nirik göçýänlerini bilmeselerem, bir ýurtlara sürgün etjeklerini bilip halk şu ýol bilen daşam bek bir on müň töweregi goşun gabalyň goşun bilen bütin emläkleri bilen sürgün edip kowup başlapdyrlar diýýär. Bir giden ýaňky oglanlaň içinde agyr ýaralylary Birnäçe kän wagtlap uzak ýol bolansoň göçüp barýarkalar gaty kän adamlar dünýeden gaýdyp, yzlary diýäp tutuşlygyna gonamçylyk bolup gidip barypdyr diýýär. Kän adamlar dünýeden gaýdypdyr. Şonça çaga ýolda dünýä inipdir. Garaz şeýdip kän wagt ýöräp ýaňky Taklemekan diýilýän ýeri, Täterin diýilýän ýeri baryp ýetipdirler. Baryp ýeten ýerlerinde-de şuň tä Terim diýip at dakylmagy, şuň baryp oturan ýerleriniň aňry ýanynda Tärim diýip bir derýa bar ekeni. Tä Tärime çenli, tä Terim bolupdyr onsoň, tä Tärim derýa çenli diýen manydanam tä Terim sözi gelip çykypdyr. Syýasy kartada Taklamakan diýip ýazylgy dur. Dünýäň syýasy kartasynda Hytaýyň içinde şu örän gaty şor ýer, hiç hileki ot bitmeýän ýer, şo ýerik ertip bir ýaramaz ýerde şular bütin tohumy tiji bile gyrlyp gutarsynlar diýip şo ýeri gabap saklapdyrlar. Şo taýda adamlar baranja batlaryna Dessine halka suw gerek ahyryn saklamak üçin. Ýanyndaky ýollardaky alyp gelýän suwlaram dessine gutarmaka diýip biziň şu ata-babalarymyz guýy gazmaga gaty ökde ekenler şo zamanada. Segsen, togsan metrlik guýulary gazypdyrlar welin, adam içer ýaly suw ýaňky guýulardan çykmandyr. Elhalrak diýýänlerindenem düýe içipdir, goýunam kösense içipdir welin, adam bilen at Içmez ýalak suw çykypdyr. Şu duzlyk derejesi artykmaç ekeni. Onsoň ýaşulular oturypdyrdy diýýär, oturyp dessine maslahatlaşypdyrlar. Biz şuny düýelerimizi sagyp, düýe süýdüni içeris adamlarymyza. Şeý diýip, adamlary saklap bileris. Ýöne şu ahalteke atymyzam biz eger şu taýda ýitirip, Şuny suwsuzlykdan gyryp, yzymyza dolanyp baranymyzda-da biz milletligimizi saklap bilmeýäs. Şoň üçin atlamyzy hökman şu düýe süýtlerin berip, bularam desseň adamlar bilen deň görüp, saklamaly diýip karara gelipdirler. Şeýdip, düýeleri, saglan düýeleri adamlar bilen desseňem ahalteke atlaryna beripdirler. Häzirki günlerde-de eşitýänsiňiz, Gadymy nusgawy edebiýatlarda suw ýerine süýt berip saklanan bedew diýip aýdylýanynyň aňyrsy şo taýda ahalteke atlarymyza tä şo ýerden göçýänçäler düýe süýdüni berip saklapdyrlar. Adamlar umuman kynçylyk, gaty kyn ýagdaýda ýaşapdyrlar, daş-töwerekler hem gabalgy. Adamlar üýşüp, ýaşulular, şu galan ýaşulular oglanlary, çagalary, Şo wagtlar bir edil bir on-on iki ýaşyndan ulurak oglanlaň hemmesem urşa gatnaşypdyrlar ekeni, garaz gylyç tutýan oglan adamlar erkek adamlar gyrlypdyr ekeni. Şeý diýip şu galan adamlar bilen adam ýaşulylar aýdypdyr diýýär, biz şu taýdan bar yzymyza gidiberiň diýende-de biz özümiz gidip bilmeýäs, ýolda biziň ilki elimizden atymyz bile gyzymyz gelnimiz alarlar, Onsoňam biz baramyzda näme? Biz özümizi gorap biljek gümanamyz ýok. Şu wagt daşymyzyň saklawullygy gaty gowy zat bize. Hiç kim gelip, hüjüm edibiljek gümany ýok. Şoň üçin şu taýda biz ýaşamaly. Hemem şu oglanlara watançylyk diýen duýgyny kellesinden aýyrmaly däl. Diýip, her gün, her gün, her gün Watan barada Oglanlara, bütin gyzlara, gelinlere gürrüň beripdirler. Watan duýgulary hiç wagt şulaň ýadyndan çykmasyn diýip, şu gaýtalap, gaýtalap üýşürip gürrüň beripdirler. Iň esasy zadam indi biz hökman garaşmaly zadymyzam, diňe täze oglanlar dünýä inip, şol oglanlar gylyç tutar ýaly bolýança biz Watana dolanmak baradaky pikirimizi edip bilmeýäs. Biz şu daşymyzdaky goraga-da hötde gelip bilemis aga şu wagt. Şuňam elinden sypyp bilerlik ýagdaýymyz ýok diýip, örän aýratyn adamlara şu watan duýgy barada, watan aýraçylygy barada gaty kän gürrüň edip adamlaň duýgusyny, watana bolan duýgusyny hiç kellesinden aýyrmazlyk barada çalşypdyrlar. Onsoň Şo taýda kimiň gapysynda ogul bolsa, bütin il bolup begenip, ýaňky ogul bolan öýe uly toý edipdirler. Şo taýda türkmençilikde häzirem biziň Duşak obamyzda bar, kim at bar bolsa biriniň ogly boldy diýseler, ok kesdirme geçýärler. Ogul-bolan gapydan atyň aýak sesini eşitdirýärler. Şu türkmenden belkä başga kişide-de bardygyny men-ä eşidemok. Bizde yslam dynynda ilki bolan çaga azan aýdylýar-da, bolan çaga. Şu azan bilen bile atyň aýak sesini eşitsin gulagy, doganja, çagaň diýip edilýän zat. Şoň üçin türkmeniň adamsynyň At bilen bagry badaşan, azan sesi bilen bile atyň aýak sesinem eşitýärler. Atyny ýüzin saldyryp gapysyndan iki tarapa geçip, oňa Ok kesdirme diýip at goýupdyrlar. Şol ok kesdirme geçen ýigitlere-de öz-özlerindenem bolsa, özin kimlerindenem bolsa bir toý serpaýjygyny beripdirler, her kim güýjüniň ýeteninden. Umuman, şo bir Bir öwgüli zada öwrülip gidipdir. Onsoň kimdir-de biriniň gapysynda gyz çaga dünýä inipdir welin, indi muňa gyz çagaň dünýä ineni üçin ok kesdirip geçmändirler-ä. Onsoň bi gyzy bolan öý sus otyr, hiç kim ýok diýýär, muň gyzy bolupdyr diýip diýýär. Ogul bolsa şo dereje ynha bir goşuna bir wekil döredi diýip begenip muny şo derejede toý edipdir ol gyz bolanlygy üçinem ümsüm oturypdyr welin ine türkmençilikde bir gyz dogran ýalak bolup otyr diýip bir gürrüň bardyr şol şo taýda emele gelipdir diýesi onsoň bir akyl kişi aýdypdyr diýä muny mynymyz bolmaýa biziň hi gyzyň bolmasada ogluň bolarmy ahyry muny gyz bolany öýem Edil şu ogluňky ýaly gezip toý edeliň. Ok kesdirime geçmeseňizem, şuny ikisem desseň, gyzy bolmadygyň ogly bolmaz ahyryn. Diýip diýýämiň ikisine-de toý edip başlapdyrlar diýeşeýin. Umuman şeýdi bu ýagdaý bilen isleseň-islemeseň mejbury ýagdaý bilen öwrenişip bular ýaşapdyrlar. Umuman şu düýä bolan hormat şu taýda gaty ullakan derejä baryp ýetipdir. Ine, düýäň özüni gepledip, türkmen haýsy bir zadam bolsa, adamlaryna düşündirmek üçin mallaryny gepledýär, atynam, düýesinem, itinem, tazysynam, hemme zadyny türkmen gepledýär. Şular arasyndaky baglanyşyk örän bekligi üçin gepledýärler şuny. Şuny düýäni gepledip aýdypdyrlar, Meň çöküp oturan ýerimde garypçylygam bolmaz, hassaçylygam bolmaz diýip aýdypdyr diýýär. Şeýdip her bir o zamanda şo göçüp gidenlerinde bulam baýlyklar kän ekeni. Öňňeten adamyň gapysynda iki-üç sany düýe sagylýar ekeni. Şeýdip şo suwlaň adam içmez ýalak ýagdaýynda-da bolsa halyk. Şu düýäň süýdi bilen atlaryny düýe süýdüni berip saklapdyrlar. Bir epesli wagt şeý diýip bular ýaşapdyrlar welin, bular saklap duran goşun ýaňky duzly suw içýänligi üçin bular keselläp ölüp başlapdyr diýýär. Ýaňkyň esgerleri. Ölüp başlapdyr ol bi ýankyň serkerdeleri türkmen adamlaň ýaşullaň ýanyna gelipdirdi. Meň oglanynam esgerlem ölýä, sizden oňňarly zat ýokla, näme üçin, näme üçin ölýälerkä oglanlar? Biz, ýaşullar o wagtlar onsoň eýýäm gaçalaňrak başlapdyrlar. Şo soragyň gelip çykjaklaryna garaşypdyrlar. Sebäbi ol esgerler gaty kän yzygider birnäçe adamlar ölüp başlansoň, biz öňem şorsuw içýädik oturan ýerimizde. Çuňňalak suw içýärdik. Bu öňki oturan ýerimizdäkiden bu suw agaýtym ýagşyragam eken, içip öwrenişip ýören suwumyz. Siz bu ýerde otursaňyz goşunyň sen gyrlyp gutarar diýip aýdypdyrlar diýen serkerdesi. Şoň üçin sen şo tärim derýaň boýuna göçüp barsak, şoň boýam daglyk, uly beýik baýyr ýerde, bäri ýanam baýyr eken. Şo ýörik barsaň, gyşyna Tokaý bolup oturan agaçlar bar ekeni ýakmaga odun gyş bir özüňi bir alyp çykmagaý mümkinçilik bar eken şoň üçin sen biz üçin göçme öz esgerleň üçin göç şo ýerik göçeliň halkymyzy bizem göçürip äkideli senem esgerleň bilen şo ýerik göç diýip Tärim derýasynyň boýuna göçüp barypdyrlar. Şeýdip, onsoň bi duzly suw içmeden dynypdyrlar. Atlarynam hakyky ýaňky tärim derýaň suwundan suwa ýakypdyrlar. Umuman bir giňişlik, arkaýynçylyk bolup başlapdyr. Şeýdip, şu waka bir müň üç ýüz ýetmiş ikinji ýylda göçürip äkidipdir diýip aýdylýar. Şo Teýmir Agsat biziň ata-babalarymyzy bir müň üç ýüz ýetmiş ikinji ýylda göçürip ägidipdir diýip aýdýarlar. Bir müň dört ýüz bäşinji ýylda Teýmir Agsat dünýeden gaýdypdyr. Bi ölüpdir welin, yzynda birnäçe ogly bar eken-de bular patyşalygyň üstünde ogullarynyň arasynda uruş gidip başlapdyr. Bular haýsydyr-da biriniň patyşa bolmagyna razy bolmandyrlar. Onsoň doganlar öz arasynda urşup başlapdyrlar dälin. Ol uruş köpe çekipdir. Birki ýyla çekipdir-de, hiç biri-birini ýeňip bilmändirler. Şeý diýip gidip duran urşuň içinde ýaňky ogullarynyň biriniň kellesine gelipdir, Gyhan şu türkmenleň ýany bile giden goşun, on müň-de adam bar ahyryn! diýip, bulan yzyndan adam iberipdirler-de, ýaňky tärimderýaň gapdalynda üýşüp bular saklap duran goşunyň ýanyna Ýolbaşçysyna möhürli hat getirip beripdirler-de, Sen bu ýesirleri taşlaýaň-da, gelýäň diýip, Samarkanda bu goşuny alyp gaýdypdyrlar. Şeýdip, biziňkiler goşunyň daşynda saklap durmagyndan halas bolupdyrlar. Indi ýöne bolsa-da şo taýda kän ýyllap oturypdyrlar. Oturyp, her günlerini ýaşuly adamlar boş geçirmän, Biz indi dolanyp yzymyza barmarys, biz dolanyp Watany görmeris. Ýöne şu çagalar Watana bolan garaýşyny, duýgusyny ýitirmesinler diýip örän her günläp yzly-yzyna sargytlar okap, rowaýatlar, wakalar gürrüň berip halky şeý diýip saklap gelipdirler. Hiç güni boş geçirmän şu sargytlar bilen halky saklap gelipdirler.